تارا چند آخے بوڑ سمجھ نہیں آمدی انہاں کو بندوق چاہ دے اتے چڑھ گیا فائر کر دیتا اس خبردار اگر میݙے شاعر کوں تساں دوبارہ تکلیف ݙتی ہے تاں جائیں سݨݨے ہک واری سݨ گھنو ݙوجھی واری کونا ٻولیسے کوئی مکرر شکرر کرݨ دی لوڑ نی تھیوݨ ݙیو گولیاں وی اتھاں ہی چلسن ہاں جی ناشتہ تھی ڳئے سب نے کر گھدا ہوسی

اور تہاڈا سب دا آشیرواد اور تاڑیاں دی ضرورت پوسے۔ میکوں نہ مارو ہن۔ میں ڈاکٹر راج کمار جی ملک صاحب کوں میڈے گرو ہن او نویدن کریساں کہ آون منچ تے آشیرواد ڈیون میکوں سہیوگ ڈیون۔ ڈاکٹر راج کمار جی ملک۔
ہر کہیں کوں پیاری ہوندی ہے۔ اج اتھاں جنک پوری دے وچ بھاول پور بھون جیڑھی ساڈی آن بان شان ہے اپنی زبان دا ہک وڈا کاریکرم تھیندا پی ہے جیڑھے دوروں باہروں لوکل علاقے توں جتنے وی ساڈے ممبران آئن انہاں نوں اساں جی آیاں نوں کریندے ہیں۔

ݙاݙی ݙتی گھٹی وچ ماکھیر دے نال پلایا۔ ہولے ہولے سمجھ ڳیوم کہ تیں ماں دا قرض سجایا نئیں وݙیائی اس وچ میݙی رب نے مان ودھایا۔ ماں ٻولی، اپݨی زبان۔ اے داتی دی ڈات اے۔ ماء سرسوتی ساکوں ساڈی زبان تے آکے باندی اے تے او آکوں آدھی اے کہ اپنڑی ماء بولی کوں، اپنڑے کلچر کوں، اپنڑی سنسکرتی کوں، اپنڑے ورثے کوں اگوں ودھاؤ۔ اے کوئی ایٹی نائن نائنٹی دے وچ شروع تھی ہئی، سرائیکی دی گالھ تھئی ہئی، پاکستان دے وچ انہاں سرائیکستان منگا ہئی تے اساں آدھے ہاسے ساکوں بولی تاں بولنڑ ڈیو، ساڈے پیر تلے دی زمین تساں کھس گھدی اے۔ ساݙی مٹی ساݙے کول کوئی نی اساں آپݨی جڑاں کوں ہوا دے وچ گھن کے تے پنپائی کھڑے ہیں ہندوستان دے کونے کونے چ آکے اساں جمے ہیں آپݨے گھر بݨائن آپݨے واسطے روٹی دا جگاڑ کیتے دھکے کھادن بے ایمانی تے چوری نئیں کیتی لٹ کے پٹ کے اساں شرنارتھی اکھیجے ہیں پاکستانی اکھیجے ہیں تے کسے گورنمنٹ کوں شرم نی آئی او بھیڑے سنتالی توں پہلے وی ساڈے کول پاسپورٹ ہئی ناگرکتا ہئی ہندوستان دی ہئی سنتالی دے بعد وی ساڈے کول اوہا ہئی تے اساں ودیشی یا شرنارتھی کتھوں تھی گئے اساں کیندے کول شرن منگی ہئی یار۔ ہن اتھاں کھڑے ہیں زلزلہ آوے سارے باہر بھجسن او شرنارتھی تھی ویسن۔ سرکار فیل تھی گئی تے تقسیم تھی گئی۔ حصے ونڈ ڈتے دیواراں کھج ڈتیاں پرلا تہاڈا اورلا ساڈا ڈو بھرا لڑ موئے تے آپس اچ پیو دی جداد ونڈ گدی۔ چلو بھئی ونڈ گدی او ٹائم ہئی اوندی ذمہ داریاں اتحاس دا کم ہے پولیٹیکل کم ہے انٹرنیشنل کم ہے۔ میں تاں صرف اتنا آکھݨا چاہنداں کہ جس ٹائم اتھاں آئے ہیں اساں وستھاپت ہسے تے وستھاپن ساکوں ساݙے نصیب وچ ملا ہئی۔ اساں اس وستھاپن کوں سر متھے تے گھدا۔ رستے دے وچ قتل تھئے، گولیاں چلیاں، گھر لٹ ڳئے، بھاہ لڳ ڳئیاں، ملٹری آئی، ساکوں کجھ کوں بچا کے گھنائی کجھ اتھاں وی مر گئے۔ لاشاں دے ڈھیر لگ گئے۔ اساں انہاں دے کریا کرم وی نہ کر سکے۔ میڈے گراں دے وچ جس ٹائم کوئی بزرگ مردا ہئی اوندا کریا کرم کر کے ہردوار پھل گھن کے ونجنے ہوندے ہن تے او پھل اتھاں شمشان گھاٹ دے وچ گتھیاں لال دے وچ بن کے پپل دے پیڑ تے لٹکا ڈیندے ہاسے کہ کوئی چنگے گھر دا بندہ بیل گڈی تے ویسی تے سو ڈیڈھ سو ڈو سو جتنے پھل ٹنگے پئے ہوسن ساراں دے ایڈریس نوٹ کریسی چا کے ہردوار ویسی اتھاں ونج کے پروان کریسی بامنڑ کول ناں لکھا آسی آپنڑے دستخط کر آسی فلانے گیرے دا پتر فلانا فلانا چاولے دا پتر فلانا اوندی ڈیتھ اس طریق کوں تھئی اوندے بچے اتنے ہن چھوٹا اے وڈا اے فلانا اے ڈھمکانا اے دھی پرنی گئی انہاں گھراں اچ پرنی گئی مطلب پوری او پورا ہسٹری لکھی ویندی ہئی او پھل وی اساں اتھئیں چھوڑ آئے بس دھکے کھادے اتھاں آکے اے کیمپ تہاڈا ہے۔ بعد اچ پتہ لگا تساں تاں فلانے گاں گراں دے ہو تہاکوں کلیم پرلے پاسے ملسی پرلے پاسے ونجو چل بھائی او موڑاں مڈی کجھ ہئی کونا جیڑھی چاونی ہئی جتھاں مرضی ٹور ڈیو اساں تاں یتیم تھی گئے ہاسی مگر ساڈے کول ساڈا کلچر ہئی ساڈے بزرگاں دیاں اسیشاں ساڈے کول ہن۔ اج وی ہے۔ اساں اپݨے آپ کوں ایسٹیبلش کیتا، اپݨے ٻالاں کوں پڑھایا، بکھ مرے ساݙے پیرنٹس ݙو پیڑھیاں یعنی میں تریجھی پیڑھی ہاں میݙا ݙاݙا گولی کھا کے آیا، میݙا پیو رلدا پلدا آیا چوݙاں سال پندرہ سال ویہہ سال اس عمر دے وچ اتھاں آ کے ہائی سکول کیتی یا ٻارہویں کیتی یا جو مرضی کیتا تے نوکریاں لبھیاں۔ کسے نے کنڑک دیاں بوریاں ویچیاں کسے نے چینی دی بوریاں ویچیاں چار آنے کلو اے تاں چار آنے کلو تھوک اچ اے چار آنے کلو کھلی ویچی تے لوک پچھدے ہن اے کیویں یار چھیں خالی بوریاں بچ ویندیاں ہن تے بارہ آنے شامی مل ویندے ہن ٻالاں کوں روٹی کھوا ݙینداں یعنی تساں کتھائیں سݨیا ہے۔ کہ کجھ وستھاپت پنجابیاں کسے کالونی کوں لٹ گھدا ہے کہیں گھر کوں لٹ گھدا ہے کوئی چین سنیچنگ کیتی ہے کسے دا مرڈر کیتا ہے کسے دا قتل کیتا ہے کہیں سنڑا ہے نئیں اج وائس چانسلر کون ہے اساں اسکول دے پرنسپل کون ہن؟ اساں منسٹر کون ہن؟ اساں جج کون ہیں؟ اساں سپریم کورٹ دے جج، ہائی کورٹ دے جج، لوور کورٹ دے جج، اساں وکیل اساں سکول ساڈے ہن، انڈسٹریاں ساڈیاں ہن، سائیکلاں کون بݨیندا ہے؟ اساں دنیا بھر دی انڈسٹریاں کیڑھی چلائی کھڑے ہو؟ اساں تے یار اساں کیڑھے کسے کول گھٹ ہیں؟ اگر اساں اے کم کیتا ہے

صرف گالھ کرو اتھاں مائیگرینٹس دی۔ او یار کسے دیش دی ترقی ہوندی ہے اگر اتھاں دے لوک اتھاں دے باشندے محنت کریندن تے ایمانداری کریندن دیش اگوں ودھدا ہے۔ تے یار اساں ترقیاں کر کر کے جنہاں کول سائیکلاں نصیب کونہن سائیکل دا پہیہ ساکوں پرانا ٹائر کونہائی ملدا بال ساڈے رڑاون سڑک تے۔ پراݨا ٹائر کونہی ہوندا، اڄ اساں وݙی وݙی کاراں گھن کے ٻیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اساں ترقی آپݨی تھئی ہے تاں او دیش دی ترقی وی تھئی ہے نا یار۔ سب توں زیادہ دیش دی ترقی دے وچ مائیگرنٹس دی سہیوگ ہے۔ اے اساکوں یاد رکھݨا چاہیدا ہے تے لوکاں کوں ݙسݨا وی چاہیدا ہے کہ مرے گرے کونہیں سے اساں۔ ساݙا کلچر دریا سندھ دا کلچر۔ ساݙی زبان دریا سندھ دی زبان پراݨی زبان پروٹو دراوڑی سل اڄ وی ساݙی زبان دے وچ ہے پروٹو دراوڑی لفظ ہے اڄ پی ایچ ڈیاں تھیندی پئین یونیورسٹیاں کھلین سرائیکی زبان دی پاکستان دے وچ انڈیا دے وچ وی ویہہ پچی کتاباں چھپ چپین میگزین دے وچ تہاݙی زبان آندی پئی ہے ساری برادریاں اپݨے برادریاں کھول کے بیٹھین میگزیناں کڈھیندے پئین فنکشن کریندے پئن، ملن سماروہ کریندے پئن، اڄ اے فیس بک دا پروگرام تھیندا پی اے، وی آر دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ہݨ ایس آر دے وچ پروگرام تھیے، ٹی وی تے پروگرام آیا، ریڈیو تے پروگرام ملدے پئن، ملتانی ویڑھا ملدا پی اے، ملتانی محلہ، جھوک ماہی دی، اے سارے ریڈیو پروگرام ہن جیڑھے لگاتار کنٹینیو آندے پئن، اے ساݙی جت اے، اے ساݙی پچھاݨ اے تے اساں اے چاہندے ہیں کہ جیویں اج اے کاریکرم تھیندا پئے اس طرح دے کاریکرم لگاتار تھیندے راہون اس واسطے جیہڑے بندے اتھاں آئن جنہاں اے پروگرام آرگنائز کیتے چار پنج چھے سر سڑے ہوندن ساڈی ڈاڈی آندی ہوندی کوئی شیطان ہووے اباؤں سیڑ سڑے یار تے ساڈے پنج چھیں سر سڑے ہوندن جیہڑے چھڑے کرنے یار پروگرام میکوں فون آیا کتھوں آیا میں کوں نی پتہ اتھاں آ کے ملو ملداں بھائی چھیں وجے آ وندو آنداں بھائی پہلی وار میں شکلاں ڈٹھیاں ہو پہلی وار بوتھے ڈٹھے زبان آپنڑی ہئی اے ای نہ لگا اے پرائے لوک ہن آپنڑے نئیں یار پروگرام کرنا ہے کرو تساں کے کرو میں کے کرنا پروگرام تے تساں کرنا ہے میں فارمیٹ ڈے ڈیندا تاکو طریقہ ڈس ڈیندا پروگرام کرو روٹی دا انتظام کرو سارے بھرا ہسن کٹھے روٹی کھاسو با کے ٹکر جیڑھا نال کھا گھندا ہے او یاد رہندی ہے تے پنجابی لوکاں دے وچ اساں وستھاپت لوکاں دے وچ کوئی گھر آوے اس تس کرݨ دے وچ اساں فرسٹ ہوندے ہیں سب توں اگے ہوندے ہیں اے ساڈا کلچر ہے۔ ہکو ساڈے کلچر دے بارے میں ہن اے ختم کریندا گالھ نوں لمبی ٹر ویسی کہ تیڈا میڈا کے میل توں سوں نہ میں سکا ول ول تیڈے گھر کن آساں چاکݨ ڈیسیں دھکا۔ تیڈی میڈی تاں نہ بنڑسی منہ نہ ڈیسے سدھا جو سدھا منہ نہ ڈیسے تاں تیڈے لکھ پتی پن کوں تیڈے پیسے کوں تیڈے کھاون پیون کوں اساں کہیں کجھ نی ڈیکھنا پیار نال گل کرو چاہ وی نہ پلا تاں یار محبتن اسے محبت کوں اساں اج اتھاں کٹھا کیتے اس دے واسطے تہاڈے ساراں دی بہوں بہوں ودھائی اے تے اج کجھ کوی اساں اپنڑے نال گھن کے آئے ہیں۔ سویرے سویرے میں پیشے نال وکیل ہاں۔ ہندی دا لیکھک ہاں، سرائیکی دا کم کریندا پیاں، ساڈے سارے لوک سرائیکی دا کم کریندے پین جیڑھے اتھاں کوی آئین۔ سویرے سویرے ہک میگزین کڈھی اتھوں فون گھدا کہ نوری صاحب نوں کیتا ڈیو یار کسے دا فون ڈیو کسے دا فون ایندا نمبر ہے اوندا نمبر ہے فلانے دا سب کول کنفرم کیتے اگے واٹس ایپ تے پایا اے ست بندے کنفرم ہن بھئی آندے پین۔

اے سیمپل ہے، ٹریلر ہے، اگوں فلم بݨدیاں رہسن۔ پچی سال بعد ساکوں لوک ڄاݨݨ لڳن کہ اے سرائیکی ہن۔ پہلے ساکوں ݙاہ لوک نال ڄاݨدے ہاساں، پچھدے ہاسے، سݙیندے ہاسے بنداں کوں، یار آؤ ٻہو، پندرھاں بندے کٹھے نان تھیندے، اڄ پنج پنج سو، ہزار ہزار، ترے ترے ہزار بندہ کٹھا تھیندے۔ اے ساݙی جت ہے، نویں پیڑھی کوں پتہ لگے اساں ویندے کتھاں پنے بلاں کہ ہے سرائیکی ملتانی اوڈے دھن کے لوگ بلیندے پین پی ایچ ڈی ہن پروفیسر ہن ڈاکٹر ہن انجینئر ہن وکیل ہن جج ہن تے اتھاں آکے زبان بلیندن تے اساں کیوں نہ بول سکدے کیوں شرم آندی ہے ساکوں اپنی زبان بولن دے وچ ماں بولی دے وچ کوئی شرم نہیں ہوندی میں چاہنداں پروفیسر رانا گنوری صاحب ساڈے بزرگ ساڈے سرتاج ساڈی شان انہاں اپنی ہک ڈکشنری وی چھاپی ہے ملتانی ہندی ڈکشنری بہوں وڈا کم ہے ہائیلی لٹریچر تے ویاکرن دا کم ہے او انہاں ڈتا ہے۔ انہاں نوں میں آہداں اسٹیج تے آون وی ویلکم یو تاں کوں جی آیاں نوں کریندے ہیں تہاڈا آشیرواد ساڈے تے بنڑا راہوے تہاڈا ہتھ ساڈے تے بنڑا راہوے بھاشی ملتانی ناں ای بھاشی ہے ای ملتانی تے ود جیڑھا رس کڈھیندا ہے نا ایویں جیویں گنے دا رس نکلدا پیا ہووے او سواد وی تہاکوں اتھاں ای ملسی ارجن دیو پنکج۔

وت اتھوں سوا کے ڈوہیں ہکو جئے ہن کل راتی گھر ڈیون آیا ہے کہ سویرے پریس مار کے پاؤں کے آویں تے ویلکم ہے جی تہاڈا چٹی ڈاڑھی تے ناں بہاری تے ساڈے کول آئی ہوئی ہن میڈم نیلم مدان بہوں بزی ہوندی ہن لکھا